Silav bînerin hêja mêvanê sêyem ê gotûbêjên serbest ê derhênerê kurdê ciwan Bîlal Korkût e. Di vê xelekê de em ê hewl bidin li ser sînemageriya kurdî, kêşeyên wê û xasma jî azveriya derhênerekê kurd ku dixwaze gelek fîlman çêbike, şêwrek bigerînin. Bîlal ti bi xêr hatî. di nav xêrê de bin. Tu çûyî welat û Diyarbekirê û paşê tu vegerayî Stenbolê. Li Amedê bernameyek li ser şairê me yê gewre Arjen Arî hat lidarxistin. Tu jî beşdar bûyî û pirtûka te ya senaryoyê Bîraxane jî ez dibêjim danasîna wê jî hate kirin. û fîlm jî hat nîşandan. Dikarî gelo hinek hûrgiliyên bernameyê ji me re bibêjî bê çawa derbas bû, çi hebû û çi hatin nîşandan? Fermo. Bi serî de gelek spas dikim ji ber gazmêvanê vê bernameya hêja me û li gel we me. Rastî Diyarbekirê duwazdehemîn biranîna Arjenarî bû û gelekî qelebalix bû. Bernamekirke gelekî baş hatibû çêkirin. kirin. Yanî gorî rojnamegeran behs dikir nêzî şeş sed kesên hebû. Arjenarî wexta sax bû her car gazin dikir. Digot qey dema yanî hinek ew gelekî dilê mirov jî pêşenê lê digot dema em bimirin wê me nas kirin wê wê hinkî qîmet didine me. Ya rastî ew çêbû yanî êd wir de ez tê gihiştim got bi êş yan bi êş ama dîsa jî gelekî baş bû û hate bîra gelek kesan got şaîrê me yî mezin ê zindî jî hene got em îro qedir bidin ew. Em ji niha dest pê kirin qedrê wan bigirin bila di jiyana xwe de jî vê vê rûmêtê bibînin ji ber ku heyecanê jî ya rastî sernavê min gelekî xweş bû ji ber ku yan senaryo derket û gelek kesan kitêb danê cara yekem kitêb îmze kirin min ba min gelek cekê kelê canê biza bize çi bênûsêne û filîm yanî bekem nêzî deh pazdeh festîvala bûn ti cara bû qasî baş nehate fêmkirin Cihê kende ken, cihê girî de girî, bertekê gelek baş jî standin. Ji ber ku fîlmê min zêdetir helbesta navcen arî bû û kesên li wir mêvan arcen arî nas dikirin, helbesta wî nas dikirin. Têgihiştin min tiştekî çawa çêkiriye. Bêyî ku ez tiştekî bibêjim. Ji bo min jî cihê serbilindiyê bûye rastî. Min gelek dixwest ez beşdarî wê bernameyê jî bibim. Pirsekî min e din heye ji xwe gelek pirsên min hene bibore. Bîlal hema em bêjin min rasterast jî em ji bîraxaneyê yekem fîlmê tê metraj dirêj dest pê bikin. Di kurte yan jî hevoka destpêka bîraxaneyê de hatiye nivîsîn ku kurdologê amerîkî David pey şopa şairê ku jê hez dike tê bajarê şair û li bîraxaneya bajir xwe di nav helbestê de dibîne. Em bi hev re bimeşin. Mînak Arthur Rimbaud Di nameyeke xwe de ku şanzdeh saliya xwe de nivîsiye dibêje ez yekî dî me. Di vir de ji xeynî kêşeya xwebûn û yan kesayetiyê razberkirinek jî heye. Wek ku xwestiye ne bi tenê helbestê hemû huneran penase bike. Wek kurteyekê. Çunkî cîhana helbesta takekesî bêguman helbest tiştekê şexsî ye hîn jî nehatiye penasekirin. Divê em bibêjin Bîraxane ne belgefîlmek e, ne fîlmekê derheqa jiyana şaîrê gewre Arjen Arî de ye. Vê hêmaya Xwe di nav helbestê de dîtinê dixwazim tu pareyekê berfireh bikî ji bo me. Ev çi ye gelo? Ya rastî ew her dixwazin her çiqas hêzêkê din jî bim. Ez şaîr nînim lê şaîran gelek hez dikim û helbestê wan gelek hez dikim û dixwazim bikim vê kurahiya dema wa ev helbest nivîsandiye. Yan ji helbestê zêdetir bek rata vê helbestê ya bekê hinekî dî jî rasttir bin hişê vê helbestê. Ez hinekî wa dira bikolim bê ev helbest ji ku dê e, zaye çawa bûye. û bîrexane weke metafor jî weke rastiyekê jî ji bo min cihekî gelekî baş bi goz kar bim vê helbestê bikolim. Lê min rê nedidît ku ez karibim bikevime wê bîrexanê de û bi wê bîrexanê de jî navê helbestê bi nêwê helbestê binişe wê helbestê ya rastî. Evî ca ew xewinek bû ku yanî ez vê rastî jî gelekî dixwazim ku rojekê gelek kes werin û şaîrê me li welatê wan nas bikin yanî. Ew helbestê me

û wê helbestê tê digihîjê ber ku helbestan dizanê ji berê jî dizanê di filîm de û dibêjê jî çend cihar lê têne giştî wexta meseleyên dive bin û yekser ew helbest derdikevin weke ne weke helbest weke civatê ber ku helbestê zêdetir wek min got bin hişê helbestê bû tiştê ku ez lê digeriha ew fêm dikir ku a yanî a Em ev helbest behsa çi dike? Û heta daviyê pêşî bi tirs dikevê hundir û lê daviyê êdî ew ji dirabê sarincê bîra derdixe û dibê hineke dê. Qe di nav wê de dibê ew ew helbest bixwe. Yanî rêvîtiya min ê çêkirina structure senaryoyê ev bû ya rastî. Ji mêj de zanim ku navbera te û ji xwe em ê bên ser wê jî edebiyatê pir baş bû. Yanî di vir de wek ku dey û jî dixwaze xwe xwe bike yek ji wan endamên ku di wî civakê de dijî. Yanî erê yekî biyanî ye lê hewl dide ku bibe yekî ji wan ne wisa ev tişteke wisa jî heye yanî wek te got wek te got jî. Em bên ser sînopsîsa bîraxaneyê yanî David sû di salî ye di şerê Iraqê de Leşkerê Artêşa Amerîkayê ye û piştî şer dest bi xwendina zanîngehê kiriye û bûye antropologekî zimannasî. Li ser zimanên Rojhilata Navîn de dixebite û baş bi kurmancî dipeyive. Helbestên Arjanarî ku mijarên wekî sînor, çiya, şer, bêwelatîyê vedihewînin û di dema şer de jî nêzîk bûye û bûye şahidê wan. Bala wî dikişînin û ji bo naskirina helbestvan jî tên nisêbînê, bajarê helbestvan. Gerçî te di pêşgotina kitêba bîraxaneyê de qala serborî û paşxaneya çend bîraxaneyên li bajarên Kurdan kiriye, dîsan jî ji bo heval û hogirên ku hîna temaşeyî fîlma teya metraj dirêj a yekan nekirine, her wiha kitêba senaryoyê nexwendin yan jî negehiştine hîna. Dixwazim digel pirsa te ya ku berê te daye mekaneke wisa Çima ev mirov li wir in? Mirovên behsa wan dikim kesên ez heyranî wan bûm pêşengên bajêr bûn wek mesela tu mînak didî serokê odaya ajokeran, doktor û nûcdar esnafên dewlemend û her wekî din. Baş e çima her şev li vir li wî cihî li wî cihê qirêj diciviyan? Pirsa xwe jî bikim têgeha nihîlîzma pasîf çunku tu pê ve digirê didî ya ku tu behsê dikî Heya bi bîr û boçîrên Nîçeyî diçe. Yanî ez dû şopa wê çûm û Nîçe derket pêşberî min. Yanî ev Ewên ku li mekanên Gildîn, Pîz, Teng, Fetsoyî, Nîftarî dihatin ba hev, mijarên axaftinên wan çiqasî derbasî fîlmê bû? Yan bi gotina te Derve ew qas qirêj bû ku ew li bêriyaxaneyê heps dibûn. Ji kerema xwe re li ser vê hêmayê hema tu rawestî wê gelekî baş bê bo hûn. Yanî derve derve çima ew qasî qirêj e û yan jî bo te ew mekan li ser têgeha qirêjiyê çawa paqij dibe? Fermo. Yanî pirsa gelek zehmet. Ber ku ez jî nizanim. Yanî xirem Min hev da ku ez jî tê bigihîjim rastî jî ew meriv çima li wir in, çima ne ji derve ne, ji derve çima wexasî xirab e û çi vir xweş dike. Yanî belkî dîsa hezkirina edebiyatê yanî ver ku ez wan kesan dizanim car carna ez jî yek ji wan bûm. Yanî ez ser wî kursî tu mirovekî şeş saeta rûnêne ev ê bê îşkence. Yanî ji wir vîrakê divê tu bibê nexweşxanê. Lê ez ez gelek kesan dizanim ku li ser vî kursîn deh saeta duwazdeh saeta dirûnin û gelekî kêfxweş in. Yanî qe nabêje piştan têşe qe nabêje ev der yanî rêjîya çi hişê me li vir heye. Ji ber ku Li wir tê fêmkirin. Yanî dema mirov li cihekî werê fêmkirin û karibê xwe li wir îfade bike û li wir di hişê wî de bêje ev der ciheke ewleyê ji bo te ew tiştê di hemû diçin. Yanî ez bêjim merivek tu wî bixê saunayê de şêst derece ew û kêfa xwe dişe gelekî kêfa wî tê. Deh duwazdeh deqa demêne ama tu rajê yekî bixê wir de tu nikarî deh saniya li wir bisekine yan wê Dilê wî sekinî ya wî tiştekî dîtin. Ev em em mekana tercîh dikin. Yani ew mekan çawa bin ji ber ku em xwe baş hîs bikin. Ez mesela me hemû çike ve ku ez xwe baş hîs bikim. Ez bêjim ya ez vê kilkê baş im ya ders her me wir ez ê baş bim. û bê biryara te, bê hêşê te, tu vê pirsê ji xwe nakî. Ji xwe, ji ber ku ez ji derve bûm, min karîbû ez vê pirsê ji xwe bikim, em çima li vir in? Lê ew kesên ku her roj çine vir û xwe baş hîs dikin, vê pirsê gelek carê jî ji xwe nakin. Yanî hev diçine vir, lingê wan wan dibê vir, mêjiyê wan wan dibê vir, dilê wan wan dibê vir. Ew kesên ji bilî David Ego li wir, li wê digerin. Û ya rastî, li wir jî bi min ev hinekî Ew belkî nihîlîzm nihîlîzmeke pasîf bêçare ne jî yanî bêçaretî jî diçine wir. Xwe cihek dînîne û ji derve jî e, hinek bi qamera em re jî eleqedar bû gelek kesan digot dinya çima denakeve ji derve min got karakterê min nikarin derkeve ji derve Evet. ez karim derkeve yani ev qamera xwe karîbane derkeve ji derve ve ew mirov jî derkevine ji derve nehecê bu ez vî filmî bikişênim. Mesela min got ez wa dûr de çima asê mane, çima dûr de ne, çima nikarin tiştekî dî bêjin. Yanî ji derve şerekî qewî heye û em deng dibihîsin, ew atmosfer heye ku şerek dûr heye û ev kes li hemberî wî şerî nizane çawa tev bigerin jî. Hemberî şer bin ne rast e, li gel şer bin ne rast e. Nizanin çend rexê şer hene gol gel yekê cû şer bikin yani. Pevçûnek mezin heye ama ew ew pevçûn ji bo çi em îro jî tê naçin. Û çawa ya me fêm yani bi xwe fêm nekiriye goz behsayê bikim ez bêjim mês ev ev hûn jî Bînerên ezîz min jî weke ez difikirim fikirê min ev e ama na yani min jî fêm nekiriye zîro jî fêm nakim û ew mêrik dibêje dêwî dibêje berê min rojhilata navîn e dengê çekan tê roval dibêje ahaştere rojhilata navîn e sê sal çêbûn min filîm kişandê sê sala rojhilata navîn denê tenê dengê çekan tê Lê fîşeka kê ji tifinga kê derdikeve, kê ji bo kê kê dikuşê, kî çima tê kuştin ji bo çi ez hê ji van mesela nizanim. Ama ez çi bikim ez dijîm jî rexekî de yani rexekî de ji heyateke min heye jiyanek heye filan bêwan ê ku ez ji wan mesûlim hene û ez nizanim ez ê çawa te bigerim ê ev dûrda asîf pasîf dimênim ez bêjim a tamam boşa yani ez wek nîçe gotin anî çi siviktir bikim. A boş e tamam e. Yani ez nizam zê çikim ez mecburim ez kaz bîra kedî wexim yani. Belkî belkî talok dikim goz dikarim zê çikim piştre. Mekaneke girtî û di wê mekanê de her tişt rû dide tenê tiştekê tê bîra min tu zanî ez jî bûbûm şahidê kêşana fîlm Mêrdînê ronahiyên ereba polîsa siwareya polîsa li çikê dide li camakanê dide. Wek çünkü gava tu dibêjî ciyekî ewle ye lê ne ciyekî ewle ye. Polîs çima tê vir? yani çima tê kontrol dike? Madem dozda saet li wir rûdinin çi hewce dike ku polîs bê bîraxaneyekê û pirsa bike? Fermo. Belê spas dikim. Ev qala min jî cihê ewle xwestina cihekî ewle ye. Ji ber vê mesela polîs tên ronahiya wa heye, dengê wa heye lê em polîsan nabînin. Yekî yekî gundî tê got tenê bo fêda xwe tê bîrexanê ji doktor tiştekî dixwaze ez wî jî naxwazim bibînim. Yanî ew êdî di wê bîrexanê de wexta cihekê ewle digerim ew Min diyê got tenê xet fikirin jî min nedixwest. Ew dosyeyê serseriyê got tirkî daxin min jî di jiyana min wûr de ya ku dixwazê de nîm bûn ji ber min wilo min dengê wan jî nêda. Bazirganê got tenê jiyana wî ji pera pêk tê jî tê wî mekanê ez dîsa wî jî nîşan nadim. Dengê wî heye. Yanî cihê ewlet di çiqarê çiqas Karibê xwe biparêzê min xwest wê qasî wê cihî înşa kim. Na xwe cih ewle nîne. Yani di fikşinê de ji ez nikarim çêkim. Belê, ya rastî ez. Belê, belê. Ez dixwazim tiştek dî jî bêjim. Mesela ez ji karên te bergo gelekî şopeyên û sûd jî dibergirim. Yani ew mesela sêlingikê got nav betonê de hatiye çikandin û nikarê xwe bibe ti deveran ew yek ji wayê bîrexaneyê ez naxwazim nikarim hêriyan qemera min naçe deverike cihekê de dîsa cihekê de asê maye û ew yek dî jî ji ê hundir re dibêje dengê xeneke ji ver ve dibêje bisekine ew ev fotoğraf yanî ew yanî ev gelekî nêzî fîlmê min bîrexaneyê ne ku Piyayê min jê ava xwar tê ji wê kaniya got tiştê te afirandiye. Bi vê minasebetê ew hate bîra min dema te axivî. Dixwest carek din spasiyê bikim. Ez spas dikim. Yanî nivîskar haya te jê heye Mihemed Şarman di sala du hezar û bîst û duyan de di Kurd Araştırmalariyê de rapirsiya derhênerên sînemaya Kurdî, Kürt Sineması Yönetmenler Şurulu, masa amade kiribû. Di wê dosyeyê de şarman bal kişandibe ser zehmetiyên sektorê, mehrûmiyetê, kêşeyên bazarê, lêgerînên naverok û formê, kelepora sînemaya polîtîk û hewlên derketinê ji wê xelekê. Heşt pirs amade kiribûn, tenê di cihekê de, Nêrînên derê nehêrê ki bala min kişandibû, dibêje heke bi min be divê bi navê Kurdish Film dam û dezgehek û organîzasyonek hebe û ew dam û dezgeh ne girêdayî welatekî be. Divê bêhtir fîlmên derêhnerên kurd bide nîşandan û wan temsîl bike. Di heman katî de wek hêzeke hunerê jî hebûna wan bide bihîstin. Divê karibe gelê kurd temsîl bike. Hingê gelê kurd jî dê bêhtir li sînemaya kurd xwedî derkeve. Piraniya derhêneran, derhênerên beşdar sîneme û siyaset di heman hevokê de bi kar anîne. Wek ku derhênerê kurd mecbûr in yan mecbûr dimînin li ser mijarekê siyasî hûr û kur bibin. Bêguman ev yeka hanê bi rewşa heyî ya kurdan ve girêdayî ye. Jixwe beşdar jî pesend dikin ku wisa ye. Fîlmeke kurdî û derî siyasete gelo bi tenê fîlmeke kurdî a derî siyasetê ye? Tu çi dibêjî di vê babetê de? Çunke em em em çawa bêjin? Em hişkû nikarin derkevin ji vê xelekê em nikarin derkevin mesela siyaset. Fermo. Ya ya ya ya rastî em çi bikin jî em nikarin jê derkevin û em çi bikişênin jî ne mecbûrê siyasî bê. Ez fîlmek derbarê Ayşe Kalaxa de bikişênim ya de fîlmeke evînî jî bikişênim. Mesela yekem ku fîlmê zimanê min evê kurmancî bê û kurdî bê dibê polîtîk. Yani evê ce li kudirê dibê polîtîk. Yani ew ew jî meselekeke. Lê mesela ez ber got Tirkî dijîm wê li Tirkî bê meselekeke polîtîk. Fîlmê min ez çime sînemayê de fîlmekî min heye kurmancî ye naxisênê dibê tamam çû. Ew ji çavê wî de polîtîk e yani xilas. Heta ez bijî wan rixî partiya me yî dijî wê rewşine jê cihê tir bê. Lê êdî ev mesele jî zêde bergo hatiye polîtîzekirin bêmanî jî bûye bi min. Ê ku ji me re bêjin fîlmê wê polîtîk e zaten polîtîk e tu nikare xwe jê xilas bikî. Ez jî nabêjim ez fîlmê polîtîk çênakim ya da ez fîlmek çêdikim a polîtîk e Plan beyvan. Yani çawa beyê filmek porno jî beyê dîse politik bê. Ama ez çima her ca xev bin vî barî de hîs dikim yani. Ez îllehî ez ê filmek çekim wê politik bê wê nizamçi bê. Kî kî va ravat ki ez vê jî meraq dikim. Berko yani ev wek karî goş birêz şarman kiriye. Yani em nikan behsa sektoreke bikin ki go tişt li wer ne pênasekirin di filmê me de yani. Ji ber ku zaten hêj me re fîlma hindika û fîlmê ku em cihê ku em karin fîlmê xelê nîşan bidin kêmin ser va fîlma em têra xwe naxivin yanî ji ber wilo ez naxwazim îde çawa bêjim yanî mesela sehek li ser me hebe ku bêje ev polîtîka ev ne polîtîka yan ev fîlmekî kurdî ya ev fîlmekî behsa derdê kurda dike ne kurmanciyê lê derdê kurmanca re eleqedar e filan Bi min hinekî komîk tê yanî ez ez dibêjim ya divê em filîma çêkin yanî ji ber ku em ji xwe têraxe zehmeta ev kar û wexta tu dikê kêfekê nedê te ji xwe tu nakî Em vê kesê jî bistênin ji ber wila min nêta me kesî nîne em bêjin fîlma çêdikin ji bo plan kir. Yani nizanim valla vê mesela polîtîkbûnê her tim serê min têşenê lê derdekê min ê wisa jî ên bi xwe nîne gaz fîlmek polîtîk çek her çi bikin jî mutemelen ê polîtîk Wisa xuya ye vê demekî din jî vê serê me bêşîne yanî ne tenê di warê di mijarên sînemayê de di hemû yanî Em bê yan wisa bêjin ku jiyana me tev girêdayî siyasetê bûye. Ew tiştekê din Bîlal Engîn Sustan ku di cîhana me ew rewşenbîrî de pênûseke xurt e bi sernavê hêmaya damezrîner a dema siyasî, bergeha dekolonyal a coğrafîk û dîdariya Transnetewî çi sernavekê dirêj e. Ew jî di heman kovarê de nivîseke dûvdirêj weşandibû. Bêhtir li ser têgihên wek şer, şidet, serhildane hûr û kûr bûbû. Pirsa wî bû. Digot ji serhildana siyasî ber bi serhildana hunerê be, di sînema, sînemaya kurd de gelo mirov dikare xwendineke dekolonyal bike? û hin pirsan din jî bi ser ve dikir, Em ê çawa ankaribin xebatên li ser dîroka bêdewlet a bêwelat a sînemaya kurdî biaxivin? wek tê jî got, Di vê çarçoveyê de hêma, qadira jiyan jî estetîka polîtîk a sînemayê çi dibêje ji me re? Sustam di nivîsa xwe de gelek navên derhêneran û nivîskar û hunermend din çavçax jî didin. Li ser dîroknasîya sînemaya kurd rexneyekê wî jî heye li ser fîlma Zarê. Fîlmê ku ji aliyê avakarê sînemaya ermenan Hamo Beknazaryan, Nazarovî, di sala hezar û neh sed û bîst û şeş an de hatiye kişandin ku ji xwe di nav dîroka sînemaya ermenan de tê dîtin û xwendin. Sînemaya kurd derî cografyaya xwe, têkoşîna xwe û dîroka xwe nikare bê xwendin. Heke bê jî wê kêm be, bi min. Gelo ji bo te estêtîka polîtîk tê çi wateyê? Ev şert û merceke ku divê derhênerin esil Kurd li dû bikevin mecbûr bimînin ku bi pirsa çûyî jî bi girêdayî ye. Yanî wek mesela yekem romana kurdî, yekem fîlma kurdî, yekem şîîra kurdî, yekem nizanim çi ye postmodern. Ev tişt jî dibin mijarên nîqaşê yanî wek çi difikirî derheqê van tişta digere? Ya rastî ez ji vê meseleyê yekem hez nakim ji ber ku yanî feqîrbûna me têne bîra me em hingî belengaz in em çi bikin bi vê yekem yanî ez bêjim daha bêjim filmekî yekem yek mekanî de çêkiriya ê senaryoya yekem li başûr ya fîlmekî tê çap ya na ez naxwazim ev pênase bibe yê kentiyek belko ji xwe kê yanî mesele kê me piçûk e di behsa çi dikê dibê yeke ew rexekî dê ez naxwazim ew bikevne van mesela de belko yani em gelkî dereng mane yani gelek tiştare dereng mane ew derengmayî Tiştê ku sînema nas kirî yê tiştî sed salê ez tevlî bûma wek kes. Sed sed û deh sala tevlî sînema bûma. Ê ew îmkanê sed û deh sala ez karim hemû ka kar bênim. Ez ne mecbûr im ji berî sed û deh sala jî dest pê kim. Belê. Lê wî êdî dixeweke dinyayê dibînî yanî tu nekemî dinyayê û êdî bila mesela tu tiştek bikê ne di kurdî de di dinyayê de bûbê yekem emkanê serê biştebû. Hêjayan bêjin yekem sinan tişt. Lê yanî yekem Oscar min sitandiba ne em ê bêjin. Em ê hêjayan behsa vê mesela yekem tê bikir. Yê di du ya ew mesela estêtika polîtîze polîtîkayê yani mecburin bahsa vakin. Ti çi zanibê te bahsa wê dikê. Yani ev tiştê te nizanê te bahs bikê komîk çê dibê ya rastî. Ya mûlo mezin bûn. Yani Em me çavê xwe vekir em nav şer de bûn, em dî ser bêdewlet bûn û çiqas tu dixwînî heman tişt, tu dixwînî heman tişt. Yan dîsa meselekeke komîk min wexta bîrexane dinivîsan, belkî min deh carî kirin helbestên arjenarî hemû çi. Min deh pazdeh peyv hilbijartin, min got ez va peyvayê dih ew dixwazim bibîsim û min senaryo dê jî kar anî yanî. Ew ew deh pazdeh peyv ji helbesta Nemir Aşen Arî oxtan min derxist gelek tişt tê li me. Yani rastî jî gelek tişt tê me. Min bîrexaneyê derxist min nizanî wê senaryo çawa berdewam ke. Sê çar roja piştî wê lîstika peyva min diyalog ji kesî re nikaribû binivîsînim yani. Piştî min nivîsand jî tenê kitaba Arjen Arî ya erotîka di destê min de ma yani.

Em karin zêde behsa polîtîkayê bikin ema ew ji polîtîkaya coğrafyaya me em ber vîya dinyayê veşerin. Êdî mesela niha vê em bernameyê mêzê di Chicagoyê ez Manchesterê me û ê goyê li me temaşe kir muhtemelen gelek zêde li Kurdistanê ne. Yanî êdî dinya li me gelekî çûçik bûye em karin behsa polîtîkayê dinyayê ê mezin jî bikin yanî em em têravê dikin ku em bersivekê bidin wan jî. Em ji wî cihê xeyê biçûçik lingekê me li wir polîtîka me êdî dinya ji me re Divê em hinekî li wada mêsêne. Ez hinekî wê difikirim ya rastê. Ku em bên bikêş û vekêş û nêzêk têdayînin engîn stan bidomînin. Kurd û kurmancî dibêje bi îfradeyeke fira em dikarin bibêjin sînemaya kurd li ser bêwarî, bêstatuyî, şer û pevçûn û derbederî û koçberiya bi zorê û siyaseta mêtingêlî vê girê da ye û loma mecbûr e zimanekî polîtîk yan jî bi gotina wî mîlîtan bikar bîne. یعنی tevlî dibim nabim ew pirsgirêkeke din e mecbûr e ji xala herî radîkal dest bi xwendineke rexneyî bike û hêja berê xwe bide rejîmên ku lê dijîn. Dawê dawî di bin zilm û zorê de ye, zimanê wî nayê pejirandin, loma kelecana xwe ya ku ji nasnameya nasnameyê û axa welêt de dize Hêrs û trawmaya xwe bi estetîkeke dekolonyal û pêwendîdarê ango bi tirkî îlîşkîsel dibe, dide der. Yanî meseleyên civakî di nava sî û tavê de vediguhêzin û hêmayên têkoşînê jî vediguhêzin. Em bi fîlmê te yê bi navê Ez tu subata me dom bikin. Li gundekî Nîsêbînê li Kelehê, Kalecik Köyü, dapîrek telewîzyonê di şibakê re divirvirîne. Li gund berê jî hîn klîp hatine kişandin. Newsa dikarî gelo hinekî qala gund û serboriya te ya kişandina wê fîlmê bikî û çima ew gund bo te muhîm e çunkî min fîlm temaşe kir û û wek tiştekê ku ez ê bê min ser wê jî Ev mesela virvirandina Gog Topê wek mesela Sîsîfûs her cara her care di wê kendalê re tên xwarê û wê topê dîza dibin zor çi dibêjî gelo fermû. Ya ya ya rastî ew ew gundeke popüler e gelek klîp jî lê hatine kişandin gelek berî min fîlm jî lê hatine kişandin û heta min çû got fîlm li wir bikişênim Jî ji muxtar heta hemû kesî gelekî qemera nas dikirin, zanîbû noqta em bêçin action bêdeng bibin, ber qemerayê re neçin, kesî re qet siz nekin. Va tişta hînî va tişta bû ne. Hînî va tişta gelekî baş bûbûn û mêsena bêjin ji me re kerek lazim bû, digotinê ji bo hêç qas din. Yanî ew hînî wê jî bûbûn.

Saet dibû çar pênc berê varî digotin em ê çin Gokelîs. Gundiyê Golwir dihatin ê go çay qehewe filan pê van dixwardin. Ya nîşî mêzan çiya yanî li vir kudê Gokelîsîn yanî. Ama yani belki ez nur du sala şoxlê du sala min ew pirs kir carekê jî min ê çûnê dît ji ber ku gelekî bilind bû yanî. دو سێ ساعتê tev ê listeyên banî got te herê wir ew gundî hîn bûbûn got pit pit çûn piştî wexta min xwest ez fîlmekê bikişînim fîlmê xeyî yekem got zê bersiva vê pirsê de li wî gundî çawa topê dilîzîne û ez çûm min dît girek heye navê wî jî girê topê ye û tam navsera gira têraxe bilinda û li wir topê dilîzîn yani ama lêstik ne notdaqe ne mimkine notdaqe vê ber got zû xilas dibî top jî kengî diçe Proje xlas dibe yani. Ha lîstok jî diqede. Lîstok jî diqede û ê kesên go ne baş dilîzin yani ji kel dilîzin topê zû dişênî carekê tê wî nalîzênî ceza dikin yani. Ji berê mesela Sisyphos. Mesela navxwe de hal kirine yani

Çi îlû hatibê li hemberî wê pîrekek heye, yeke îxtiyar e. Çi wê nû were ew li hemberî wê ji ber ku kitêbek hatiye û ê digotin me ji vê kitêbê bêrî vê hemû derûe û piştî vê jî tiştek ji me re ne lazim e. Belê. Quranê de behsa topê nake, top ne lazim e. Televîzyon nîne, televîzyon ne lazim e. Televîzyonê tavê çi? Yanî ew Jure gelike hesana. Êmî jî wala belê tiştê ku ji derve hatine ew nabêjin em ê înkara bikin bila nîn bê ama gelek tiştê ku ji derve hatine çima hatine çima li vî kirasî narûnin lê em israr dikin hinek pirsa ew bûye. Yanî min di nivîseke de xwendibû li ser hunera hevçerx a li Amerîkaya Latîn Lêkolînekê dikin yanî grûbeke ji hunermendên Latîn ava bûye li daristanên Amazonê de pêlîstokên plastîk dîtine ên em bêjin wek Barbie û wek tiştên wisa û wê nalyonî wana top kirine û li ser wê jî xwendineke dijmêtîngerî kirine. Tiştekî ecêb bû. Yanî çi karê wan tiştên naylon, plastîk di çikê de hene mesela li Amazonê de hene. Belê di salên notî de çend kitêbên senaryoyê li pirtûkxaneya min zêde bûbûn tê bîra min. Yek ji wan ûç fîlm bîrden, sê fîlm pêk ve Aweda Turkaliyî bû.

Kêşandina fîlmekî ji bo min gelekî zehmet bû. Ne ne pêkan bû ku wekî di wan salan de ez serî pê re bihişînim. Di nav perwerdehiya hunerê şîr û karîkatûrê dest bavijîm wê jî. Sînema bo min xewn û xeyaleke dûr bû. Lê helbet wek perwerdehî li Zanîngeha Çukurowayê me ji mamosteya xwe Handan Tûç waneyên sînemayê wergirtin. Nivîsîna senaryoya fîlmekî ji kêşandina wê bêtir dêhn û bala min dikişand. Min wisa bawer dikir ku ez di nava edebiyatê de me, ji xwe wisa bû. Keftûleftek ji bo edebiyatê bû tişta ku tişta ku min dikir heşt ku ev bû. Belam giş bi zimanê tirkî bûn. Paşxaneyeke bi kurdî tine bû. Hebûya jî haya min jî tine bû. Beriya çendakî kîdeba Abdirahîm Qiliç ya bi navê ji bo fîlmekî senero ji nav weşanên awesteyê derket. Kitêba Qiliçî wek yekem kitêbe derheqe rê û dirbên senaryonûsînê de hatiye nasandin, ez wisa têdikehim. Tê bîra min kitêba pîroz a senaryonûsan wek kitêba bingehên senaryanûsînê, rêbara ji têgeha têgehê gav bi gav ber bi senaryoye senaryoyeke têkûz a Side Fight de hat qebûlkirin ya ku di sala hezar û neh sed û heftê û nehan de derketibû. Gelek sînameger û çêker sûd jê kitêbê werger girtibûn. Belkî îna jî wisa ye. Dû re pirtûka bîraxaneyê ji nav weşan in sor derket. Di vê navberê de ez pîroz jî dikim. Di vir de muxateb kî ye Bîlal? Xwîner in edebiyatê, derdora, sînemadanan? Yanî pirsa ku ji gerek serî de ji te bikere. Kî dixwîne? Kî senaryo dixwîne? Fermo. Ya kî se yani kes Nizanim em ê bînin kî dixwêne ya rastî ema kitaba Rahîm Oxda Avestayê re me xwest em çap bikin qursê senaryoyê de ya rastî berî qursê senaryoyê jî min çend qursê senaryoyê dan li Mêrdînê. Bêrî wê gelek kesan digotin ya çîrokek me heye çîrokek min heye meseleke tu saxtê serê min jî filan gelek kesan dixwazin nêzî te kin dema got tiştekî dibînin. Min jî digo yanî ji min re binivîsînin. Gotin difirê û ser masê ne hêja ye. Behsa mesela ez gelek qewmîkan behsa milyon dolara dikin di sînema tiştekî wilo ye lê em bernamekeke pêncî dolarî ne kirin yan jî em nîv saeta xwe jê re naveqetênin ku em karibin binivîsînin. Min şertin ku binivîsînin. em tiştê ne nivîsandî ne cem min ne qadire ya rastî ez naxwazim ser vê mafê fikrê te yî û qasê hêja û çîrika te yî xweş bifirê herê ew ji ber vê ew kêmasiyê me qursê senaryoyê vekirin tiştê baş derketin di wa senaryoya de gelek kes dixwazin nê dibê emê çar nivîsê min digoha me çilo dixwaze bî nivîsê nê dîsê jî nê dinivîsandin tirsa nivîsê bi me re heye belê Çîrokên me gelek in em ditirsin yanî ji pênûsê ditirsin ji qaetê ditirsin nizanim ji spatê ditirsin ku em ji ber ku tişna kurmancî dikin ew bin hişte tirsek ew li heye vê senaryoyê ew kesên ku heqeten ya kek rehîm em silavan jê re bişînin karekî gelekî baş kiriye rastî kesên ku bixwazin çîrokên senaryoyê binivîsin yan bêjin çîrokek çawakarî werî ser perdê, fikrek çawakarî bibe senaryo ji bo wan kesan gelekî baş e. Yan Bîraxanî baş çêbû ji ber ku nimûneke li ber destê me çêbû ev çawa tê nivîsandin. Ev navê tê ji Martin ê senaryoyê min gelek ji wan xwendina ku heqetan gelek sûd ji wan wergirtiye. Lê hişê mirov rê naşkare çê bike. Mesela wexta tu hemû tiştê tirkî dixwînî teoriyê Tu dixwazê ew rê hatine çêkirin hişêtê de di tirkî binivîsê. Yani di îngilîzî bixwênê rêyên îngilîzî bibin. Evîca ew mesela teoriyê go kurdî bibê û mînakên kurdî li ber te bin wê hişêtê belkî vekê berb kurdî be. Ji wê alî me gelekî baş e. Yani em dixwazin ev kes bixwênin. Lê wê çiqas ê xwendin nizanim yani. Yani di zimanên din de jî wisa ez bawerim. Çunki ji ber ku tiştek hebe yani wek mesela sînemayê divê weşanên wê jî hebin ne wisa yanî divê kitêbên wê jî hebin yanî em ê çawa xwe perwerde bikin naxwe bi zimanê xwe yanî ez gava min ev pirs kir ez li ser divêtiya vê jî disekinim divê hebin divê zêdetir bin divê zêdetir kitêbên senaryoyê li ser fîlm kişandinê û awayên fîlm kişandinê teoriya sînemayê hebin yanî loma min got ev karekê gelekî pîroz e belkî Ha di vir dem dikarim bêjin kitêba yekem a di duyan newsa çünkü wek wek mînak li pêşmerî me tişta ku ez zanim eger ez şaş bin bila min rast bikin tiştekî wisa nîne. Gava min li belge fîlma derheqa te temaşe kir û guh dêra gilî gotinên te yekser jiyana min a li hezaxê û edenê heft parçavê min. Hemû tiştê min mêrdînî baş bû jiyana min jî xweş bû baş bû hemû rê pêk bû. Ji bo ez sînemayê bixwînim divê çibanî Stenbolê, zankoyekeke baş û azmûneke bû. Min got ez ê dew ji vaka stîsta berdim, gelo sînema ew tişt e ku ez jê hez bikim? Tu dibêjî min ji edebiyatê hez dikir, min dixwest di navbera edebiyate û sînemayê de wek pirekê bixebitim. Her wiha hezkirina xwe ya edebiyatê jî vedibêjî, helbest, roman, çîrok. Qala tunebûna şanoyê jî dikî û daxwaza xwe ya şanogerbûnê jî. Dê ciyekî jiyana te de yek hebûye ku ji te re gotiye divê tu bibî sînemager. Ez vê serboriyê di nava Ez tu subasa me de jî dibînim. Di fîlmê te yê yekan de yani ez tu subasa me dema ku tu qala serboriya wê û gundê ku fîlm lê hatê kişandin dikî Tu di cihekî de dibêjî li gund girek hebû wek me em li ser bêjî em peyivîn ji wî girî re dihat gotin ku girê topê û zarok li rasta gir û gogê dilîstin û her carê topa wan di wî girî re gêrî dibû û dûçî diket binê girî. Yanî mesela wek cezaya me ku em kurdin ew bi sîsîfos ya min xwest ez girê bidim. Manga û anîmeya navdar a futbolê a Japonî, Cîhana Kaptan Tsubasa yanî pirs wê ev bê çima Tsubasa? Çima Tsubasa? Çima manga? Çima? Fermo. Yanî topê re eleqedar be min xwest ku heqeten tiştekî ku zarokan hemûka lê guhdar jê hest kirin hebê xwe temaşe dirkir newsa yani ez min gelekî temaşe dikir serê sibehê ez gelek zû şar bûm berî her me dibistanê ji bo ku ez tu sibasa temaşe kim zû şar dibû belê nav ciha da yani wisa min lê guhdar dikir Û piştî be xweta em got ka ez ê fîlmek kişênim derbarê wê topê de min gelekî ji havînekê serî heta davê hema bêje havîna min hemû çik a li temaşekirina Tsubasa çû. Ew gelek rêz hene heta rêza jeyê ji ayê heta jeyê min hemû çik yek yek temaşe û dîsa jî xweş bû yanî.

Yekî Misirî ji min re nivîsandibû, gotibû, A me jî, min nê fîlmê te temaşe kir, me ji hêrê digot Necîb navê kûsa û adapte kirin erê li Misirê. Dema Tsubasa dîsa Tsubasa vê re girêdar bû. Min got li wî serê wî girî zarok diçûn topê dilîstin ama zaroka zêdetir mezin jî dilîstin. Ev ê ku ji Hindirabû diçûn wî gundî heqeten zêde bawa dikî mesela gokê hebû yanî ez niha nizanim çima. Erê yani ev gava em zaro şuqe du qenalên televîzyonê hebûn bêtir şerê Îran û Iraqê didan ê din jî şem bêjin li aliyê sînor qenalên Sûriyeyê yan ji dewleta Sûriyeyê netbûn yanî wekî din di wir de jî şuwa tu zanî tiştên ku di televîzyonên di qenalên tirka de jî hebûn di heman demê de di wir de jî dihatin nîşandan wek mesela arimaya li Sûrî bû bişar navê arimaya bû bişar lê çikê maya bî bû li îngilîzî xwe wek mesela tu subasa tiştekê din belê fermo berî wê berî wê ez dixwazim tiştek bêjim ew hevala got ji min re got vê tu sînemayê bikê me wexta min zanîngeh dixwend namedê me hev re şano dikir. Bajarê Ezlê şano lê tune bû, lê min şano dîtibû. Min dixwest ez wek şanogerekî jî tiştek bikim. Û piştî sal ser ve çû, dîsa Israra min î şano hebû, lê wê kurtefîlmek kişandibû. Û Hez kiribû ku sînema êdî rastî jî gelekî baş e û ji min re jî digot wê têyê yanî tu ê vî karî wê demê pîrê rovî ez belîstikeke zarokan çê kiribû ji mêrdînê navbera qoserê bîst kîlometre bû ew ne jûr ne diçûr gelekî serê min têşand got 20 kilometre şano kek nikarbe herê. Li piştî min tu subasa kişan, tu subasa çû nêzî bîst welata hate nîşandayin. Min ji wî wextî ji xwe li digot rojeke ez ê ew tu subasa çûbê kijan festîvala dinyayê ez jî çima wê bîst welata ji xwe li gerin. Ji min zêdetir gera ha yanî. Bîst kilometre ku bîst welatê dinyayê li ku yanî ji Amerîka heta Hindîstanê û qas rêkeke mezin rehetî çû. Ev aliyê wê popüler jî min hez kir ê sînemayê. Naxwe leng gelekî ser şanê heye edebiyatê lê sînema derfete gelekî baş e. Vê jî tu ne kesekî dibê ez vê ez vê bêjim yanî sînema re komek lazim e yanî. Û meselê min heyata min de got îro xanima min e Pinar Mîmban e û Kamuran Demir hevalê min got her car DOP ye. Ew nîn bane, min nî jî nikaribane ez çêkim. Ji ber ku qe nebê sê kes lazim e ji bo ku dikaribê fîlmekî çêkê, hêzê bistêne jûr. Pirseke mayîn mesela tê bîra min, yekem salona sînemayê li Hezexê ya ku bêhtir bi navê Sînema Lehdo yekî Sûriyan bû, fla bû, dihat zanîn. Beriya ji dayikbûna min ango di sala hezar û neh sed û şêst û nihan de jî aliyê Lehd û Sagûr ê Fille hat guvekirin û di sala hezar û neh sed û heştê û du deyan de jî ango du sal piştî darbeya leşkerî bi temamî hatibû girtin. Kapasîteya wê kêm û zêde du sed û pêncî kes bûn. Afîşên fîlman li panoyeke darîn ve dihatin zeliqandin, ew pano bi dîrekeke ve dihat asêkirin ji bo ku destên kesî negije û neqetînin. Ji bo danayîstina fîlman jî du xort hatibûn erkkirin, ew jî li kuçe û sokakên Hezexê panoyeke din a afîşan digerandin. Bi dengekî bilind li ser navê fîlm û navê ekteran digotin, qîl didan. Jin li gorî fîlman diçûn sînemayê. Her çi em bûn em diçûn hemiya, yan ji giş a. Çi hebû em diçûn yanî. Fîlm ji Pirranî, ji Edeneyê û ji Amedê de hatin. Bi yanî bi qas çikû tê bîra min, makînîst Hesenê Cizîrî bû. Ez zor im, yanzdeh yan zûzdeh salî. Min jûra makînîstê gelekî meraq dikir. Çi dikir di wê jûrê de? Mekîneyeke çawa di hundur de bû? Fîlm çawa mezin dibûn? Dîmen çawa diket ser perdê? Ya rast aqilê min jê nedibirî lê ez merakdar bûm. Loma ez li ber bavê xwe digeriyam ku min wek şagirt bide ber destê Hesenî ku ez jî hîn bibim bê li wir de çi dibe. Wek pirsa dawî bo ciwanên me yên ku dixwazin ez ew azberiya wan heye ku dixwazin fîlma çê bikin. Qala hinekî serboriya xwe bikî û vê mesele azberiyê divê çi bikin? Divê çi dest pê bikin? Fermo. Ya ya valla çawa bêjim ev kes nîsanê vê sibe pêşavî çi bê yanî ev nêzaniya dahatî kêfan gelekî ceretê dî jiyana xwe de jî ez ti cara ev nîzanî bût yek tahmîna min ê derbarê min ê jiyanê de yekê jî negirtiye yanî heta niha heta min lîseyê jî xilas kir min got ez bibime doktor matematik falan baş zanî bû piştre çawa çêbû ez yani ez bûma mamoste niha mamoste tê îstîfa kir û kefa mîşanê rê tê edebiyatê rê tê hev ez çîroka hes dikim belkî çîroka rojekê binivîsêne em tenê xeyal min çênebû û ez mêrdînê dijîm min dixwaz mêrdînê pê çi deveranê karim bijîm Ez çûme Stenbolê piştî sînema televîzyonê bixwe li Mîmar Sînanê min digot heta niha çawa ez nehatime Stenbolê çeyşê me Mêrdînê heye. Di sal ser ve çûn ez çûn de vegeriya me Mêrdînê û min digot ez dernakevime ji derve da hezar û niha ez hatibû me Îngiltere min digot ez ti care naçim niha ez dîsa hatime Îngiltere yanî ew trolbûna heyatê ez Tu çi bêje hemberî tu tiştekî dî derdikevê ji ber wê ez naxwazim mezin biaxivim wê sibe çi bê ema tiştine esasî hene min dixwest ez tiştekî bêjim derdek min heye ez bêjim ew gotin yanî ew gotin forma wê çi bê bila bibê Em, îro li ji min re ji ber ku rehet tê sînema kirina sînemayê bi min rehet tê ez dibêjim vê formê destkarim wan tiştê got dixwazim qal bikim ez qal bikim û belkî sibe di sibe tiştek dî bibe ez rêkeke nû ez karim wê jî bêjim ya esasa me got tu dixwazê bibêjî yanî ya de Tirkiyê de tiştê got tu bêjê hebin ya hê jî esastir tu fêm bikey yanî tu xwe fêm bikê derdora xwe fêm bikê civata xwe fêm bikê ew mesela bîrexanî di rastî jî barek ser pişta min rabû min fêm nedikir niha Ê destkarin tiştekî bêjin ez wan xerakterê xenekî fêm bikim hinekî min xev nas kir min xev fêm kir mesele hinekî dûr de kesin ku bixwazin tiştekê bikin ew ez ne ew kesin ku ez bêjin şîretê ti kesî bikim lê divê yek bike esas kirine yanî tê çi dike bike ama bixwazi bike û bike û ew Tenê ez dikim û li piştre namê zênim jîna. Em çunkî gavek pêş tê diçin, em deh gavan şûn de dîsa difikirin. Ez hê min çîrokê xwe yî pirsên xwe yî zaroktiyê xilas nekirine ya rastî. Wê heta ku dê jî çin ez nizanim yanî. Ama ev fîlmê min ê pêşî hemû çêkirin hê jî pirsên min yî zaroktiyê ne goz. Hewl didim bersivekê bidime wan. û got bê wê pirsên ji serê xwe kêm kim wê dosyayan ji serê xwe de wê faylê bigirim bêjim temam êdî ev çû ka tiştekî dî ka tiştekî dî ya na ew wexta tenê min dixwest wê bêjim tiştê ku em dikin tatmîna wê tune ye yanî em

kirin e tiştekî hez bike tu ê dike û dixwazî bike jî çi bê bila bibe ê min jî ez hinek tu li lê dinêzin min ji vê ji vegotinê hez dikim ez behsa formê nakim niha forma jî sinemayê belkî min sibe erê guhardin û ez ê hewl bidim berdewam bikim yanî projeyekî nû heye li pêşiya te bîlan e, bêguman heye e, hebe hene çendek hene ez pêşî yan tiştek ku karî bi werne kirin dixwazim bikim gav gav bidiçim ji ber min tiştekî gelekî mînor dest pê kir pîrexanê sinema tiştekî wisa bû ji bo ku ew mezlûmtir bibe hinekî dî asta sektorê dinyayê de ez fîlma çêkim ku bêjin nebêjin îşte sektora fîlmê kurdan yên e ê ku tu dikê bibe dinyayê de verê verê nîşan dayîn ez hev didim wê bikim lê heta bikime wir ji wê re jî çend projeyê min fikrê min hene Di çîkê de xelatek standibû li Moskovayê bîrexanê de. Di wir de rojnamegerekî rûsî nivîsandibû gotibû wexta min bîrexane temaşe kir fîlmê me yî hate bîra min. Mêrê me jî çi diaxivin. Min piştre hinek lê kola şano ke keye mêrê me çi diaxivin û gelek cara hatiye lîstin klasîk e û fîlmê wê yî çêkirine. Piştî ew min rûnişt min ne nizanîbû helbet. Vê carê ez dixwazim jinê me jî çi diaxivin tiştekî ser wê çêkim. Gelekî baş. Û vê carê hinekî behsa meyxanekekê bikim. Go ser masekeke tenê jin hebin û ez ji wê pirsê jî bibersivînim. Gorî xwe jinê me jî çi diaxivin. Ez nizanim wê çi tiştek çawa derkevê ama min hêdî hêdî dest pê kiriye. Bawer bike tiştekî baş derkeve yanî ez ez bide bawerim yanî. Baş e gelekî spas Bîlal mala te ava ji bo beşdariya te. Bînerên hêja em bi derhênerê Kurdê ciwan Bîlal Kokut re bûn û me şêwra xwe li ser sîneme geriya wî, derhêneriya wî û fîlmên wî û kêşeyên sînemaya Kurdî gerand. Ji bîr nekin me bişopînin dubare mala te ava